э, пример алырбыз, ике пункт алырбыз кайсыда. Э, кайсы эшләрне адам баласы эшләсә, э, булсын ир белән хатын арасы, булсын э, ике брат арасы, булсын сеңелләр арасында, әти-әни арасында, хот нинди взаимоотношениеда булсын, э, әгәр дә шул э, эшләрне күп эшлиләр, часто эшлиләр, то әлбәттә аларның

Күрә булсын, әние булсын, хатыны булсын, ире, хут кеме булсын. Хәтта үзебез арасында да булса, если шундый гадәтебез булса, һәрбер вакытта кешенең хатасын эзләсәк, зур булса да, кечкенә булса да, незначительный хатасы булса да, то без ул кеше белән йылы отношениеләрдә була ала алмыйбыз. И ул дөрес тә түгел, адәм баласының хатасын эзли йөрергә. Аллаһ Тәгалә безне яраткан шулай, без оныта торган бәндәләр, безнен хаталарыбыз күп, хәрберебезнен хатасы бар, и кеше аксын ясаса кешенен хаталарын эзләүдә әлбәттә дә таба. Хут нинди якшы идеальный кеше булса да, хәтә яндылар булалмый, Ә адәм баласы кешенен ошибкасын таба, зур булмаса, кечкенәсен таба, кечкенә булмаса, тагы да кечкенәсен таба. И шулай ук ир белән хатын арасында, әлбәттә дә, бер-беребезнең хаталарын эзли йөресәк, негатив, койту якка направленный булсак, әлбәттә дә, безнен арабызны ул нишли? Безнен арабызны сылыта. Еллар үтә, вакыт үтә, вакыт, еллар үткәч, может китерергә зур

Э, известный алиэкспресс доставкалар булсын кайсар интернет аша интернет магазиннар булсын һәрбересе нишли атя бирегез пожалуйста миңа яхшы отзыв языгыз минем турында яхшы отзыв чтобы минем ниястә

кайтабыз үзебезгә үзебезнең обществобызга әгәр дә без семейный бөтә вопросларны калдырсак үзебез арасында үз авылыбыз арасында обществобыз арасында артында кешене яхшы сүләсәк нинди яхшы булыр иде как обычно кешене сүзгә алсалар күп вакытны сагыналар анын

Халыкка, бер-берең белән дусың сүләнгәндә, ниндидер мероприятиедә, обществода юк кешенең якшы затларын исенә төшерсәң, атсяң, то, әлбәттә дә, ул кешегә кешеләр якшы бага башлый. Якшы бага башлый, якшы отзыв була. И шунда әдәт безнен арабызда булса, әлбәттә дә, сразу кешенен исемен айткач ук, безнен башыбызга сразу якшы уйлар килә. Бак ул. Яхшы, ул аның турында шулай, шундый эшләр эшләгән, әлхәмдүлилләһ. И безгә шул кирәк. Әниәстаның эчендә нинди нияте, ул Алла белән үзенең арасында. И ровным счетом шулай ук семьяда да. Әгәр дә син вниманиеңне акцентировать итәсең кешенең яхшылыкларына, То ышаныгыз и отношенияләр бик яхшы була и бик йылы була ул касается иргә дә хатынга да әнигә дә әтигә дә балага да бөтенебезгә ул касается даже укыганнарга да укымаганнарга да бөтенесенә кешенең яхшылыгына акцент ясарга нежели койтылугына әтте кешенең хатасы бар һәрбер адәм баласының хатасы йитә И без внимание бирсәк кешенең хаталарына безнен вакытыбыз да, көчебез дә, бер кайтышыбыз да йетми, сүләп тә бетерергә, изләп тә бетерергә. Шуңа күрә безнен динебез дә безне чакыра. Аллаһ Тәгалә әйтә. Кеше турында, безнең динебез әйтә, кеше турында бер синиястә, яхшы уйлагыз, нинди булса проблема булса, тырышыгыз, ниндидер причина анарга уйлап чыгарырга, киресенчә түгел. Шунда безнең хәлләр, шунда хәлләр яхшы булыр, иншалла. Шул беренче Основасы, беренче инде бүгенге дәресен беренче основасы, кайсы безгә отношенияләрдә бик яхшы файдалы, елы бер-беребезне аңлар, аңлауга, ә, аңлауга китерә. Икенчесе ул, ә, беләсезме, ястә турук сүләү.

Ну, в данном случае монда ир белән хатынның отношениесына кагылган. Э, Бер-берсенә ату дигән э, ошамаган э, затны или теләгән затын шундый яхшы рәвештә, яхшы методикада. То есть, атә торган затыңны или теләгән затыңны син яхшы методика белән, яхшы рәвештә, тәртип белән атасың үзеңнең

Син айтасың шундый рәвештә, кайсы яхшы тәртипле рәвештә, то есть ул кабул итә торган рәвештә. Шулай бит? Ул була да как раз э, турук, откровенно вопросларны бер-берегез белән сөйлисең. Просто и все. Потому что, может, кеше ояла, может, яхшысыңмы, нидер анарга ошамый, э, нидер аны беспокоит итә, И ул вакыт үтә, айлар үтә, еллар үтә, и вакыт үткәч, шул зат үс, үскә чыкмаса, бер-бересе белән проговаривать ителмәсә, сүләмәсә, то ул сирано кайчан да кайчан нишли? Э, елып, как снежный ком атялар, так и зурая, зурая, еллар үтә, и бер көн может килергә дә. Да, и уже зур конфликт может китәргә, и аннан күзләрен ачалар да,

И кеше уже аңлый башлый синең мотивыңны, сине уже аңлый башлый. На самом деле, бәлки просто элементарно ул белмәгән. Икенчесе, ул үзгә семьяда тәрбияләнгән Давыт, син үзгә семьяда тәрбияләндең. Сиңа э, ниястә, допустим, сиңа ниндидер эшләр кайсы өйдә эшләнә, ул нормально, ә анарга ниястә Может, общага төрт, ни өсте бу эшли, нинди затлар эшли. Анын семьясында моны эшләмәгәннәр. Ә моның семьясында эшләгәннәр. То есть разный воспитание, разный үй, разный тормыш, разный әни әти, разный общество, разный гадәтләр, тәртипләр, гадәтләр. И кеше воспитывается шунарда, и ул саныш, что ул нормальный.

в грубой форме әйтергә, кешегә авыр кабул итәргә аны. Даже э, ир булса да, хатын булса да, кеше кайчан прям вот худым аталар, кычкырып или критиковать итеп, анда принижать итеп, ул авыр аны кабул итәргә. Ул может кабул итәр, дәшмәс, но ул эченә яр да, аныкы ул э, ул все равно озакка бармый. Шуннан турук, откровенно, искренне сөйләү, э, ул бик Бик яхшы. Пример китерәбез, ничек элкеге халык үзләренең семьялары белән алып барганнар. Ә монда бер пример китерә, бер әлбәттә дә адәм баласы мужик элки вот эшкә китә булганнар, кешеләр как будто семьялары белән саубуллаша, вусида. Потому что Телефон юк, интернет юк, бу татик, анда ничә йөз еллар элек хабар етәлми, машиналар юк, бик серьезный хабарларны инде дәүләттән дәүләткә ебәрә булганнар, регионнан регионга атлар белән, анда да бәлки бер ай барадыр. Шуннан хабар таралу булмаганда, ә шундый вакытта ир халык акча табарга, семья ашатырга табарга чыга булган, үгә инде как будто ничутли Ә соңгы көн сабулаша, бәхилләшә, сүләшә, васыять яза утыкай э, кемгә ничек, дутлары булса, ниләр булса, вес-вес-вес сүләп китә. И шуны бер ситуацияда тоже бер э, ир кеше китә, ир кеше китә дә э, хатыны кала балалары белән. Ниндидер вакыт үтә, и шул э, ирнен баласы үлә. Шул ирнен баласы үлә, баласы үлгәч ирты белми ул, юктер үде. И ир ниндидер вакыттан сүк эвенә кайта, эвенә кайткач хатыны үзен каршы ала. Хатыны үзен каршы ала, ә ирте белми, что баласы үлгән, юктер. И хатын каршы ала ничек? Якшы сүзләр белә, бу сагадан ук якшы ала, ничек эшләр, яры килдең анда, якшы сүзләр белән вот ничек хәзер әйттек вот, позитивка, яхшы Э, э, хаталарына юнәлми, ә именно яхшы якларына ирнекенә юнәлеп сүздәшә, каршы ала, э, ашагысы килә, ашата үзен, яхшы гына бетә сүли, аңлата. Аннан соң гына хатын уже тиха гына тотына сүләргә, Ирем дигән, әгәр дә сиңа кем булса дулкка акча бирсә, ни булса дулкка бирсә, и шул дулкны килде дә хозяины сорый дигән, син нишләр идең шундый вакытта? Әгәр дә алса дигән дулкны хозяины биргәнне синең ачуың килерме иде? Конечно, юк! Ул безнеке түгел, ул без, безгә дулка бирде, без анарга кингәнеп кайтарабыз дигән. И шул сүзләрдән соң шундый сүзләрне атеп, как бы предисловие язган, а аныклый ирен и айта, Безнен дигән балабыз вафат булды. Аллаһ Тәгалә бирде безгә. Ниндидер вакыт без аны тоттык, асрадык, и ул дигән кире аны алды.

Бик күп шундый ситуацияләр булган. И әкәм вот безнең арабызда да яхшы сүз белән, тәртип белән бер-беребезгә обращаясь ителсәк, хоть нинди взаимоотношениедә, хоть кем арасында, то әлхәмдулилла безнең э, семьялар, балалар, общество безнеке совсем үзгә була, совсем үзгә була. Ә, димәк, э, э, бездә, может быть, э, күп вакытны, вот кемне, кемне, кемне сагынмасыннар иде әлеге шундый разговорларда, аталар шул шул кеше, ә бу шулмы, бу тутырау весь күпме койтылук бар. Дальше сүли, сүли, сүли, так и кеше. И әтә шулмы, Ә шундый машинада йөри, шундый, ә соң бу все ту-ту-ту. Һәрбер кеше, любой кешене сагынма, висе син только кой тулып әйтә ала. Шунда эшләгән, шуны булган, теге, моны, ту-ту-ту-ту. И мин ул кешене белмим, син ул кешене белмисең, и все равно синдә э, отпечаток кала ул шундый кеше, кой-то кеше. Потому что обществоны постоянно кой-то сөйли. Аңлыйсыз? Шуннан, может быть, бездә, может быть, бездә авылда, ну,

Вот. Әгәр дә Кишиньяк шигырьләренә акцент кеше ясаса, совсем үзгә синең башың да уйлый, аны уйлыйсың яхшы да, курыкмыйсың аны белән барырга да, сүләргә дә, йөрергә дә. Ә бу таки бер-беребездән куркабыз, потому что теге әтте бер-беребезгә якын килмибез. Вроде якын, но якын да түгел. Шуңа күрә э, основной бу сүзләрнеке, основной бу э, историяләрнеке шул, что кешенең яхшы ягасына багу, Акцент ясау ул бик макталган эш динебездә. И әлхәмдүлилләһ, без дә тиха гына тырышабыз кешенен якшы ягасына гына багырга. Якшы ягасына, потому что ул безгә реальный фәйдә китерә и обществобызга ул Ә реальный фәйдә китерә. Шулай ихтирам белән, әлбәттә дә инде хатын-кызга үзләренең ирләре белән сүләргә, общасть ителергә. Анда монда пример китерәләр,

Ничек сез сөйли идегез правительләрегез белән? Аннан анардан ук э, килә, аннан уже имра, аннан хатыны уже әйтә. Сәид ибн аль-Мусәйбник шул преданиеләрдән килә. Э, чем вот полностью достоверностена үзем төшмәдем, но э, цепочкадан шулай предание буенча килә. Без дигән сөйли идек үзебезнең ирләребез белән шулай. Ничек сез сөйли идегез?

Ә, дөресләсен, Аллаһ Тәгалә сине тигезләсен. Шундый аларда фраза. Хәзер дә арабларда шундый фразалар бик күп. Аллаһ Тәгалә афу итсен сине первый килә дә. И ә, шуннан соң гына дигән э, соответственно э, разговорны башлый идек, э, башлый идек. То есть яхшы ихтирам белән күрсәтү. Но хатын шулай сөйләсә ире белән, ну, шаныгыз ир Тагы да аңарга тырыша Ниястә, тагы да яхшылык күрсәтергә, тагы да яхшы сүләргә. Потому что алар э, бер-бересе белән э, бер-бересе белән э, бәләнгәннәр. Монда бер пример башыма килде хәзер. Риски килде дә, риски китте дә шул темага. Ха, бәлки иншалла турарак килер.

Була алмый, потому что анарга вакыт кирәк. Но шул э, процессны башлагач, эффект, результат булмаса да уже кешегә яхшы була, потому что ул ниятләнә э, үзенең отношениясен яхшыртырга. Ход кем белән э, семья, хатын, әни, әни, әни, әти, дусты белән, бөтенесе белән, э, бөтенесе белән. Аннан э, без алабыз берәр э, Аннан шулай ук э, кешенең арасын боза, без разница хоть нинди взаимоотношениены, ул кешенең бер айыпларын

каждый раз напоминает и кешегә тем самым авырлык китерет кешегә тем самым авырлык китерә э, ул конечно же бернинди яхшылыкка китерми бернинди э, конфликтный ситуацияне решениега ул зат китерә алмый потому что ул наоборот өсти генә бара өсти генә бара вот э, шуннан ниндидер бер конфликтный ситуациялар безнеке булса хоть кемнеке белән хоть кем белән

Яхшы. Булмаса, э, күчәбез бер пункт, кайсы әлбәттә дә шул отношенияләрне елыта, э, яхшы ясый и каты ясый. Әттек отношения белән хатын арасы, әни белән бала арасы, потому что ике брат арасы, ике сеңел арасы, семьядагы булган отношения, ул бик важно, бик важно. Если айтабыз вот семьяда яхшы добрососедский доброжелательный яхшы отношенияләр булса виз яхшы була бала да киңәнә йөри үзеңнең дә үзеңә дә яхшы була әни әтиең дә сине кайгыртмый киңәнә башлый кеше киңәнгәч яхшы хәлдә булгач ул изгелекне дә күберәк эшли күберәк кешеләргә дә булыша күберәк үзен дә бага башлый көче потому что аныкы була башлый ә проблема булгач инде Анын вес акылы көчү китә вот шул проблеманы уйлауга, решать итәргә. Шуннан шайтан и кеше ике кеше арасына тыгыла да, и тыгылгысы да килеш туп аерыр да аларны. Самый инде иң яратылган шайтаннын эше, әгәр дә ул шуны эшләсә, Анарга үзе зур шайтаннарны нинди алып баручылары анарга зур бүләкләр бирә, әгәр дә ул ике кешене аерса. Әгәр дә ике кешене аерса. Монда имеется в виду, бөтен, не имеется в виду только семьяда, а именно, во-первых, семья, Әни, әти, ике брат вот такой, ике кардәш, ике мусульман, ике, ике мәчет, ике тагы нинди булса тагы. Бөтенесе шунарга кагыла. Шуннан э, ул отношенияләрне саклау э, бик кирәк, бик кирәк, и аның результаты бик көчле, бик көчле. Шуннан айталар, ир белән хатын дигән ул бер-бересен тутыра. Просто бер-бересен тутыралар алар. Э, аннары шулай ук э, бер беребезгә яхшы йылылык э, табуда отношенияләрдә ул кешегә һәрбер вакытны әлбәттә дә Катын-кыз тагы да инде алар более эмоциональный халык, более күп аларга сүләгәнне яраталар, яхшы сүзләр айтканны более алар күберәк күберәк яраталар. Шуннан аларга время от времени инде постоянно может булмас, но время от времени аңлату, что син бәяле кеше миңа. Потому что Ну кеше оныта ул шулай, шайтан килә әйтер, яратмый ирең үзеңне, күптән бакканы да юк, дәшми дә кит, бак турасыны моны белә. Потому что чынлап какой-то уйларны китерә ул. Ә шундый сүзләр, шундый э, подход ул шайтанга просто юл бирми и все, и весь якшы отношение була. Шул ук ике кардәш арасында. Шуннан э, әйтәсен анарга время от времени вакытлап э,

Монда бетә ике мусульман турында, э, ике ир турында. Әгәр дә дигән э, сез бер-берегезне яратсагыз, то ахбирху ад дигән үзеңнен үзеңнен кардәшеңә, что мин сине нәрсә яратамын. Анда шуннан күп вакытларда ишкәнсездер анда зур ученыйларга вопрос биргәндә дә пиротелар о анда шунда шунда мин сине алла алла риза өчен яратам аннан вопросын бирә бу теге әйтә инде аллаһ тәгалә сине яратсын кайсы өчен син сез безне яраттыгыз шуннан үзебезнең арабызда да просто сөйлим и и үзем бер як полушарием белән вот Теге әрәмә юрим обществомызны безнекен. И на самом деле, может быть, бу сүзләр хәзерге заманада уже дико булырга. Шулай бит? Потому что шулай ул әзәйде. Арабызда шундый э, сылык, сылыклык була башлады, даже үзебезнең вот арабызда да, что мондый сүзләрне ишетәбез дә, удивлясь ителәбез. Ничек син можешь атырга кардәшеңә анда мин сине яратам. Аңлыйсызмы? Хотя и пәйгамбер заты, әгәр дә сиңа кеше, ну монда имеется в виду Алла өчен, нәкъ потому что бер направление, бер киблабыз, бергә намазга йөрибез, бергә бер-беребезгә булышабыз и шайтан керә. И шундый сүзләр вот такая, вот, вот представьте, сиңа атсен кем булса, атканы бармы кемгә булса, кайсыгызга булса. Ну, бардыр атканы, но редкость. Ну вот представьте, атсеннарга любойыбызга анда

Андый сүзләрне әйтергә ул вот буквалар, хәрефләр, но аны әйтергә тау таш тәки көч кирәк. Просто вот әйтә алмыйсың вот син аны кешегә. Ну, без иләшмәем, потому что на самом деле ул элкедән үк элки килә, что э, ике кешене отношенияләрдә ул бер-береңә атю, слова поддержки, слова анда ниндидер компонентлар, ул килешкән еш. Килешкән еш. Шуннан, может быть, кайбер кешеләр аңламас та аны, особенно, может, әз генә картырак поколение, аны айтам, Аллах ур. Но безгә э, бу сүзләрне белеп, тихо гына уже вот такай э, яшьләребезгә, балаларыбызга, аннарыбызга, анукаларыбызга уже киргизергә кирәк шул понятиеләрне, чтобы тагы вакыт үткәч алар э, уйламасын, что динебез шундый сухой зат, как бы, ә именно динебез кайсы отношенияны да саклый, сату алуны да саклый, бөтен затны, экономиканы да саклый. И ә, шундый сүзләр, казалось бы, инде незначительный сүзләр, алар безнең э, отношениебезне яхшы тота. Просто так вот кеше дөнья килде, яратты и до конца своих

Кешене вот тота, и всегда ул, нәкъ вот айтасыз, үзебез вот карт поколение, әлки без халык бер диде, без чакырсаң килә иде, сорамынчык та килеп булыша иде. Вот шул ул бар да, потому что алар постоянно булганнар вот бергә. Бу булышкан, теге булышкан, анын бәләсе булган, без авыл барып күтәргән, йөрүткән, И шул зат аларны тоткан, тан што алар белмәгән как таково, што шул зат аларны тота. На самом деле алар неосознанно, может быть, эшләгән, но әлки шундый вакыт иде яхшы, што халык күберәк бергә иде. И хәзер ул әзая, потому что, э, может быть, неосознанно эшләгәнгә күрә, как бы не смогли безгә передать шул основаларны, кайсылар белән без тотсак, шул основаларны эшләсәк, безнең дә отношенияләр яхшы була. Аңлыйсың? Но без тыха, Аллага шөкер, Аллаһ Тәгалә ачты. И без беләбез сезләр белән, что шундый затлар, шундый эшләр, шундый гадәтләр безне елы тота отношениебезне. Әйтик инде, бөтен ягыдан, бөтен ягыдан.

Бик яхшы булыша. Телевизор бар. Потому что кеше бетә яңгыз калса да, интернетын ача да, вез за вез дөнья каршында и бетә ул обходится инде. Кардәшсез дә бетә, бер сәгать, ике сәгать может утырып тору, өч сәгатькә кадәр. Шул да вакытны инде таза булыша бу. Но э, хәзерге вот атям вот заманада, может быть, ну, в основном күп зат направлен кешене просто отвлекать и бутылырга теги э, бесполезный эш, эш белән, хезмәт белән и кеше онытыла и берни дә кирәкми башлый. Шуннан э, телефон, да, үзенең лептасын вносить итә, но все равно син без можем ул телефонны үзебезгә эшләргә, шулай бит? То есть үзебезгә фәйдәгә. Шул телефон, Звони, пожалуйста, сөйлә, э, ниндидер эш җибәр, шакер тоже ул кыска юлны, э, озын юлны еңел э, кыскарта, вот шул ук булсын телефоннан. Кем вот мешать итә, допустим, э, часто әниеңә илке бара алмый идең ка булса, үзгә городта торсаң, киләлмисең, ә хат телефон, ә кем мешать итә вот аларга да звонить итәргә.

И хотя бы зат кеше ул э, ни социальный вообще э, кеше зат ул социальный кайсы нуждается кешедә яңгыз кеше тора алмый авыр шулай бит ул тиеш сүләргә күрешергә нидер айтырга анарга айталар ала бирә ул социальный э, торган ул ияләшкән халык арасына И ул яңгыз калса анарга бик авыр. Ә телефон ничек Зәкәрия атя, ул как бы аны семьясын да алыштыра, дустын да алыштыра. То есть анын скукасын развива, не, развеивать итә. Шуннан, может быть, и телефонга кеше утыра да.

Кешегә бит примерно сүләр генә утырып, просто так без хәтта эш белән генә, любой кешегә эш белән генә Ну да, в основном эш белән.
Ну, все равно барасың иногда иногда ша, бездә может воспитание ша, үзгә авылларда бер качан барасың, үзгә сүлә шунда. Примерно кешегә сүли, шуны тапты сүлә примерно. Примерно әйткәндә Ильясым, Рәшитем, Исмаилым, шулай сүлдәтә, шундый

Күбесендә уже разный анда сөйләш, разный воспитание, шуларга кайтабыз. Просто если без более-менее обществоны сакларга теләсәк, просто вот енау хәзер ничек әйтте, утырабыз да сөйлибез. Ни әстә безгә ошый? Э, ни әстә безгә ошамый? Шул затларны бер-беребезгә обозначить итәбез. И все, и тырышабыз шул ничек әйтте, э, движениедә барырга. Ну, э, обозначили, что кешенең э, яхшы ягын сагыну, ул яхшы э, безне э, бергәлеккә итә. Шулай бит? Ну, әлхәмдә бер польза алдык, все, безгә ятә уже өйдә, урамда кешенең или сөйли алмасаң инде кешенең яхшылыгын, хотя бы просто вообще дәшмәскә. Просто дәшмәскә и все.

Потому что аны кой-то айтса, ул үзен чувствует лучше. И кешегә яхшы була кешене сүләргә кой-то ягыдан. Ә если ул кешене мактаса, то ул үзен чувствует, чё бу миннән нирәк, әче. Ну, да. И сүләми. Но ул, конечно, комплекс дөрес түгел. Э, пускай главный Аллах Тәлә каршында безнең дәрәҗәбез булсын. Син кеше турында яхшы айту, ул иң беренче үзеңә кайту, кешегә түгел. Беренчедән, син йөрәгең арулана башлый. Беренчедән, авыр сиңа да, может быть, авыр э, кешенең яхшылыгын айтырга, артында тем более. Вот. И сиңа авыр була, бер айтасың, ике айтасың, аннан сиңа еңеләя бара. И синең йөрәгең э, арулана бара. И кешегә как таково син общий вообще халыкка злостың, теге ачуың бетә бара. Кирәкми просто ул.

Анардан башламасак та анда уважаем син анда шундый все без уважай айтсак ул инде э, да ярату була и аны башларга кирәк хоть качанда мин ул бүген иртәгә тору э, ничек Берәр көнлек эш түгел. Ары вакыт кирәк. Бер әттең, всё, калды. Сине ишетә үзгәсе, уйлана башлый, нык батырмын аргы болай әтте. Неужели безнең шундый отношениебез, что Аллаһ Тәгалә безне зур дәрәҗәгә куйган, ике брат, ике кардәш кебек, ике тән кебек теге, то есть бер тән кебек, нидә, ну разный органнар бетте. Неужели шул? Үч атасын, синең балаң иште аны, Зәкәрия. Балаң вопрос бирә, нәк син алайга болай әттең. Син аңлатасың, что безнең динебездә шулай, кешене уважать итәргә кирәк, ихтирам итәргә кирәк. Ул кеше, аны әниятие бар, безгә дин кушкан аны э, яхшы яктан сөйләргә. Все, и балаң шунларда үсә. Вот ул була воспитание. Кирәкми балага вот утырырга да шулай. И көннәр буе нотация укырга, укы, эшлә, Анда үзгәсе, бу ярый, бу ярамый, алай бармый. Вот такой бер шундый бер итенеш, бер жест атнасына и все ете. И бала ул үзебезне бак без э, мин допустим помню ничә яшь булгандыр, ничек миңа аятел көрсине өйрәттеләр. Э, мин засекать иттем, ничә ничә минутта аятел көрсине өйрәнәм шуны. 3 минутта өйрәндем аятел көрсине. И шул башымда калды. И шуннан бирле мин аны өйрәнгән юк бу сил. Ул кемдер өйрәтте миңа, әбиеммедер, помню, бабаммыдыр. Утырды да өйрәтте все. На всю жизнь кала. Шундый моментлар аена 2-3 булса все, вот ул була уже не воспитание. Ә теге гнобить итү постоянно анда, бак, эшләмәдең, тегең эшли. А тег вот, вот ул була как раз

Ниндер э, история белән вот халыкка сөйләргә полезно без файда алабыз. Мин үзем лично халык вот сөйли, илкеге вот особенно картлар, Адилша хәзрәт Аллаһ рәхмәтендә булсын, помню, бара идек, коляк итә идек, яхшы историяләр сөйли иде илкегеләр. Не вообще. Бик интересно, ул же кала как история. Бик яхшы.